Hii nusu koni yake iko sura. Basi ikwara muga jwang' kawuono wadwa wuoye wach moro mane otimore. Mm. Jaduong' moro eh, Ah. nokawo nyadendi moro. Mm. Osekawo nyadendini Ah. to dhi godo e ute koyugi. Mm. Kosedhigo e ute koyugi, Odonjo Yugis.
eh, Ah. a- ok oyugis. Oyugis. Oyugi.
Ute timo hera matindo. Ang'eyo. Ute koyugi.
Ute koyugi.
Koro mm. bende yugi.
Jaduong' ni nyathi mane okawo ni en nyathi ma hips ne be ne bet ber matin en gimoro 48. Yeah.
Iye ne pino. Iye to ne pino. Eh. Ah.
Koro gimodhierowa. Eh. Jaduong' ni kane osedonjo e ute kuyugi gi odonjo e ute koyugi gi nyaber gi jaber ka gisechamo chips gi gweno kuku pono kuku chipos ya kuku chipo ya ma gitieko ah koro dong' koro kogik gimoro gokinyi kama Eh. tiyudo ka jaduong' otimo ang'o osoye kocha Osem.
osekodhi Data bundles norumo. Ah, ah. osasoye kuchocho Yano tere ka jawar. polo malo To ka jogo fwenyo mm. to yudi. Eh. Ni gima nomiyo jaduong' osoye Eh. Kuku pono. en sweetness.
Si?
sweetness It's only sweetness. Sukari.
mano winjo kacha Sukari mburu.
Sucrose.
mano yudo kocha Eh. ha.

wachana na Surrender.
jaduong' ni kane ing'iye kata jok mane ong'iye ni paro no onyalo bet higa di to nyathi ma nyadendi cha to ne higa di 958 to nyadendi ne ja 33 Ei. 33 en 33 mokoma mong'eyo wach mar

Mit no biro ndowa ang'wen. Ndo adi?
To kacha to ne ndowa achiel gi nus. Mano koro mit obiro into letters. Ndo mit obiro ndowa mang'eny ma koro. Leta prariyo gi ang'wen. Yeah. Ok kik ipar niya ni lita abich. Koro ing'e niya.
80 liters.
Pach jaduong' odhi olal. Koro ka pach jaduong' odhi olal. Mm. to osoye ok osoye kokwongo ah. pod pache pod penjore okwongo rawe bang ni ndope ang'wen oywe matin ndope ang'wen gi adog godo piny e dunia koso adhi adhi e polo nikech gigo biro mang'eny molo kaka no no pok nobiro kama nyaka ne nyuola kata mane giromo kuchocho ne ndo achiel gi nus mm, ne ok ogik kata ndo ne en gini ne Neno Tri, tri, tri, tri liters. na en Quarter.
quarter. Quarter. Neno quarter.
Mm, ku- Puonje.
Puonje, Quarter. puonje.
Mm. Mm. Koro ka gigo biro kama to jidong' wacho ni ma ok. Pod openjore kamo kamong'eng'e ni Ok pacho onya- lale. Ok onyal duogo e piny nikech koro Sida moneno.
Ok sida.
Mm. Ok sida, mano iluonge sida? Mit cha. Mit iluonge sida. Mit ichak iluonge sida kis. Okawo gi mang'eny koro wacho ni ochwego chuo. But gima notimore gi jaduong' ni mm. en gimoro achiel. Embe ne oywago chips kuku ne kese ne mochulo kacha. Mm, kuku po. Dang na ko chama. Kone no kuku po no cha.
No dwa no cham loche momiyo ndawo biro mang'eny. Ni mondo wami jodongo en gimoro achiel. Ah. Samoro amora mineno ka gimno gima Raila no dwa ni mondo otimre ni Mm. to chunyi to gombo mondo mi tim gino gi nyadende mageri o- overdose ti gi gima iluongo ni jamna jamna biro konyi to associate with your brain kun Samson capacity.
Ing'eni jamna kaka itiyogo ng'eny. Onyodhe koso nyalo kete kata e chupa moro gi pi to yuka yuka. Eh, Ah. nitie kaka itiyo gi jamna. jamna ikawo timuodo amuoda nyaka gi kotheno Yes.
abiro miyo an ma koro amiyo gi advice ma ma gima asetimo kawo jamna timuodi kaka en owuon bimuodi jamna ma jamna rum ma jamna duog penjni ichak imuoda kendo chak imuod machielo Mm. kisetieko mimuodo jamna kik ilwak dhogi Mm. nikech nitiere harufu moro ma jamna nigo kanye ma dhi kelo gimiluongo ni you kiss me let us go More sweetness. ihera Ba, tieri ok ing'e ni nyithindo To bende- niwinjo wer mana jama awinji chagu. awinji maler ihera tiweyi Eh, Imodhi Imo- tibili. erokamano ihera tiweyi sami iheri tiwe yang erokamano Ah, ah, nyakwaja bilokolega gima ng'eyo kuom nyithindogi ba wanyisi Migi advice Sa, ba.
gima timore kuom nyithindogi Nyithindo ma. chieng' moro ineno Nyithindo ma- age mane- jo- age mane jodongo.
iwinjo wacho age mane iwinjo wacho mar Mano gima pati neno miyo dilu iwinjo iluongo ni baby.
ineno jaduong' moro chieng' moro ne wan ne wan gi jaduong' moro Eh, Koro wachne ni baby nikech to iluongo ni- jaduong' ni jaduong' ne awinjo ka iluongo ni be macho to nonyono 62 Yes, yes.
to ka nonyono 62 Yeah. to
She was, awinjo kigone sim he was. kogone sim to awinjo ka ng'ano luonge ni babe Mm, to jaduong' kone ni yes sweetheart mm. to kone ni wiya rach koro wich rachni adwa ni tem lero na tiende wich rachni Mm. Tawinj an napenjo niya, ng'ama wiye rach itero ka jalemo Ng'ama kata nowacho ni kata wiye rach. dong dem cha kane ogocho ne jaduong' To to kono jaduong' ni wiye rach. wiye rach nade?
Koro an napenjo jaduong' ni jaduong' ni ne ng'ama osiepna Ah. kabisa kabisa kabisa. Ah. Tapenjo jaduong' ni ni ng'ama wiye rach itero ka jalemo kata madhare. Mokwongo noluo- noluongo no ng'ama nogo simo en madam. Ne en madam.
To kosego simo to wacho ni wiyi rach. Okono jaduong' Ah. ni wiye ni jaduong' orne two- 2000 Mm. wiye rach Mm. Oh. koro jaduong' bende penja Oh, ni as- pelele wich rachni inyal tim nang'o Waseelewa. iseelewa kama wuoye Eh, wich Koro- rachno. ka koro nyathi kare ma wiye ne nyako- racha racha ni nodwa no tim ang'o ni osuki Ka nyathi ma nyako gocho ni ni wiye rach Ni wiye rach. ya
Tiende ni Okwongo bagi. in owuon. to alufu adi bende odwaro Isebudho kapok imiye gimoro. kaka pesa kama iwinjo koro nodwa nusuki ye koro mama iwinjo ka nyathi ma nyako nyisi niya wiyara ni wiya rach to wiye rach mo malich to onge wan gima wang'eyo ni suko hmm?
okete ni wich rach Aa, suko kisuko kawuono to month eka ang'o?
eka wino nyalo bet marach Eh, To gimoro ni after every one week Ni wiye rach. idhi loko style.
Lok style gi pesi. Wiyi marach no. Ijaneko. Bed abeda ni wiyi rach, wato gima ong'e ni style.
jitegemee Style modwaro. Lok ne do ji it. tegemee, in be koro bato gima rach.